Salam mähriban gelin gyzlar bugun men size ini has inçejik sapakdan örülişini görkezmekçi. Ne ilki bilen öňki ören alajylarymyzy göreýli. Ne şu şu 3 alaja 24 sapakdan. Bu 20 sapakdan. Ine şu üçüsiniň sapagy ýogaýynrak. Sapak ýogaýyn bolsa alaja-da ýogaýyn bolýar. Ine bunuň sapagyň ýogaýylygy ine şu görnüşde. Indi bulam ýigrimi dört sapakdan ýöne alaja inçe. Sebäbi şu taýda gök Inçe. Muňa garanda inçe. Ine häzir görkezeýin. Ine men birnäçe alyjylar tapyp goýdum. Soň size nesip bolsa indiki wideolarymda örüp görkezerin. Ine. Görýäňizmi şu taýda gök biraz inçe. Şonuň üçin hem ine gögüni köpräk etdim. Ine şular ýaly alyja birneme inçeräk düşdi. Indi bun bolsa has inçe ýüpden örülişini görkezjek. Elbetde haýsy işem bolsa inçe sapakdan inçe etseň örän owadan, örän ziba bolýar. Häzir göreýli bu inçejik sapaklardan nähili alaja emele gelýär. Ine ilki bilen öňki etişimiz ýaly. sapaklaryny ýerli ýerine goýaýly. Ine reňkleri yzygider goýdum. Öz islegiňize görä haýsy reňki haýsy reňkiň ýanyna goýasyňyz gelse goýbermeli. Ine reňkleriň yzygiderligi şeýle boljak. Her reňkden iki sapak, her elimizde on iki sany Papak boljak. Indi öňki etişimiz ýaly reňkleriň e, köplügi sebäpli muny men e, bloknodyma belläp aljak reňkleriň yzygiderligini, haýsy reňk nirede ýerleşýär. Indi ilki bilen ak, ondan soň ýaşyl, Ondan soň gyzyl. Gyzyldan soň gök. Gökden soňra sary. Sarydan soň gara. Ne? Gerek wagty gözlärin. Onda örüp başlaýas. Mydam etişimiz ýaly sag tarapdan iň ýokarky ýüpimizi alýas. Indi yzygider iki basyp, iki galdyryp, iki basyp, iki galdyryp şu alan ýüpimizi şuň arasyndan geçireris. Ine agy aldyk. Indi şu yzyndaky agy hem-de agyň yzyndaky ýaşylyň bir sapagyny basýas. Ýaşylyň bir sapagyn hem-de oň yzyndan gelýän gyzylyň bir sapagyny galdyrýas. Gyzylyň bir sapagyny hem-de gyzylyň yzyndan gelýän gögüň bir sapagyny basýas. Gögüň bir sapagyny hem-de Gögüň yzyndan gelýän saryň bir sapagyny galdyrýar, saryň hem-de garaň bir sapagyny basýar. Iň ýokardan alan ak ýüpimizi arasyndan geçirip, çep elimize alýas. Indi çep gapdalda-da edil şu zady gaýtalaýas. Indi ikinji agymyzy alýas. Edil öňki etişimiz ýaly reňkleri ine şu kagyzjykda bellän yzygiderliligimizde iki basyp, iki galdyryp ine şeýdip gidiberýäs. Gyzyldan soň gök, ondan sary, ondan gara. Niçik gapdalady edil şu zady gaýtalaýas. Gyzyl, gök, sary, gara. Bir gezek aýlap çykandan soňra reňkler hem ýüpler hem ýerli ýerine düzülýär. Indi ikilenji gelýän reňkimiz ýaşyl. Ýaşylyň Ýokarky bir sapagyny alýar. Edil öňki edişimiz ýaly iki basyp, iki galdyryp öreberýäs.

Ine, mähriban gelin-gyzlar, ähli sapaklary bir gezek aýlanyp çykdym. Ine, indi hemme sapaklar ýerli-ýerine düzüldi. Aňyrdan gelşine, ýokardan gelşine görä şuny üýtgetmäni tekirjik şeýle saklajak bolmaly. Eger beýleräk beýle saklasaňyz onda bulaşar. Bu bloknodyň maňa geregi ýok, ýöne täze öwrenýänler gözläbem bilersiňiz. Ine, mundan soňra edil öňki etişimiz ýaly öri berýäs.

Ine, mähriban gelin-gyzlar, inçe, inçejik ýüpden alajany örüp boldum. Ine, görşüňiz ýaly, ine, şu alaja-da e, ýigrimi dört sapakly, bulam ýigrimi dört sapakly. Indi görşüňiz ýaly gaty inçejik diwaja düşdi. Her bir zadyň kişijigi enaýyja gowja bolýar. Mundanam biraz inçeräk edip eliňize daksaňyzam bolar. Ine mähriban tomaşaçylarym, meniň wideolarym siziň üçin peýdaly bolýan bolsa, laýk goýmagy, agza bolmagy unutmaň. Indiki wideolarymda görüşýänçäk hoş sag boluň.